Dwumadie bi a ɛboa Fitafoɔ paa Organized Celebrations especially yɛn a yɛka ho adwuma. Dwumadie aba foforɔ a ɛbɛboa bɛsi Asdec nyinaa ano enti obiara mmɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwɛ bi na atumi aboa. Asuadie bebree wɔ mu a ɛbɛyɛ mfasodeɛ ama yɛn. Mfitiase sɛɛ deɛ ɛyɛ yɛn kasa na yɛka enti wobɛmu ate aseɛ ahu sɛ wei ne wei ne wei na woyɛ a,

Mehwɛ me fie anim hɔ a meba no mehu sɛ wo shop kɛseɛ big office a wo manage nkurɔfoɔ machines bebree wɔ hɔ a wɔde yɛ adwuma ɛɛ yɛbɛpɛ sɛ nka adeɛ yɛbɛkɔ because wei deɛ wakyerɛ yɛn paa na yɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛsɛ ɛɛ wode w'ani ho a na abɛtumi adi ho adase nti no ahwɛfoɔ ɛrehwɛ yɛn. Yɛpɛ sɛ wo ne yɛ kɔ na wokyerɛ yɛn nea woyɛ wei yɛ sei wei yɛ sei wei yɛ sei wei yɛ sei. Suafoɔ, saa mmerɛ yi yɛrekɔ Bashop Tire Services Limited ne workshop. Aha deɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ. Afei na ɔde yɛn kɔ baabi a adwuma no ankasa kɔ so no, ɔrekɔ akɔkyerɛkyerɛ yɛn na yɛasua na yɛn nyinaa yɛahu. Na sɛ wote wo pɛɛ mu na wuhu sɛ ohwii balancing anaasɛ wo tire pressure no wɔ fam a, biribi a wubetumi ayɛ na di adwuma a ebetumi ayɛ ama wo. Enti, ɔyɛ yɛn ne no kɔ yi, ka yɛn ho na yɛnkɔ nsɔre, yɛkɔ sisiaa.
Masa, eh, wanya hu didi. Masa nane. Spare part dada na ade ama me no. Oh, me feel happy Germany o. Germany. Wei Germany. Yes.
Ade dada we me mechanic say say me de dada no kra ye chen we. Ah.

Bɔs, kar no menwiei o, ɛna ɔde rekɔ. Ɛbɛtumi asɛ asi kwan so o. Frɛ wo kɔ, kar no ayɛ wo dea.
Ɔman Ghana a yɛte mu yi, ɛda biara akwanhyia si. Akwanhyia ahodoɔ a ɛsi wɔ y'akwan so abere ne abere nyinaa no, yɛde hyɛ yɛn adriverfoɔ y'akwan. ne nnwuma ahodoɔ a yɛgye di anaasɛ yɛnnye nndi. Hyia me, Kofi Asamoah, ne me nimdefoɔ wɔ Kufita sesɛn dwumadie yi so na yɛnnwendwene na yɛnsua nnwuma ahodoɔ a yɛn Fitafoɔ di ma yɛn wɔ yɛn cars ahodoɔ,

Yes wei yɛ computer wheel alignment machine mm. yes ɛsi alignment a ɛyɛ adeɛ a yɛpɛ sɛ ɛkɔ tene anaa ɛkɔ tene straightness ɛhu sɛ kaa nso wotwi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ tene na ansa na ɛbɛkɔ tene no wogye mu ɛsɛ ɛtumi kɔ tene na yɛwɔ angles bi numbers bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wotumi dwɔ so thyroids no nyinaa na wonya Machine wei na ɛde yɛ saa adwuma no. Now, wɔn sɛ nipa, nipa mpo wonam a, ɛsɛ wotumi nane, wonante tee. Sɛ wokyia wo ho asɛ alanta a, ɛna ɛfrɛ no alanta alignment no. Most of them, yɛ sɛ alignment, ɛsɛ alanta, wo car na ayɛ alanta, wo car na ayɛ dɛ, ɛna ɛfrɛ no alignment no. Okay. Ba wo ahwɛ sɛ wo nipa wahyɛ da ɛnante alanta, wo brɛ, wontumi nkɔ ntɛm. Sure. Style no nso sɛe.
Saa na cut, alignment, teɛ. Now, alignment, sɛ ansa na wobɛhu nso sɛ alignment wɔ car mu no, wobɛhu sɛ tyre no ɛrewe. Anaasɛ wo drive a, car no rekɔ one side. Anaasɛ ebi wɔ hɔ no ɛnkɔ one side but anim no bɛyɛ te sɛ ɛdeɛ ɛretoto. Ɛno kyerɛ wo sɛ accuracy no, angles no a ɛwɔ car no ase no, accuracy no ɛnyɛ correct. Cars bi wɔ hɔ wotumi kɔgyina hɔ na wohwɛ. Bebree nim sɛ alignment no, yɛwɔ shop deɛ. Wohu sɛ shop no ɛyɛ vertical, ɛgyina hɔ straight but ebi wɔ hɔ wobɛhu car bi no na akyea. Yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no camber adjustment, ɛno no ɛwɔ shock absorber no ho. Now yɛde machine wei nso na ɛyɛ deɛ ɛna ɛdwɔɔ so. Machine wei aa? Yes, apart from alignment no a ɛyɛ ni no, ɛno yɛfrɛ no toe in toe out, negative positive but yɛ you go beyond that a yɛ yɛyɛ camber ka ho sɛ car no ayɛ alantang ɛtɛ koraa a wei aa na yɛde yɛ. Now sɛ alignment wɔ wo car mu nso a bebree nim. Still na reef petro te sɛ sɛna mekaa no wahyɛ da wo nnante yie wo a na wahyɛ da wo nnante yie wo ntumi nkɔ ntɛm wakoma bɛbɔ still no car no nyɛ safe ɛbɛtoto wopɛ break a car no bɛto nti cars bebree wobɛhu sɛ anyɛ accident ɛbɛka kyerɛ wo sɛ yɛ break daabi bebree no wate aso ma no ato wobɛto sɛ o car no ato adɛn nti na ɛtoeɛ car yɛanyɛ ne sɛ yɛ engine a empty break a ɛnto sɛ ɛto pɛ a na kyerɛ sɛ nɔmba bi wɔ aseɛ a ɛmmaakye nti ama ahunham mu nti wokyi break no a na ato anaasɛ wopɛ sɛ wo careful a na ato but sɛ wala element ɛyɛ accurate wonya numbers wei nyinaa correct a wo turn careful koraa wotumi sɛ your car is stabilized okay that is the essence of alignment nti wei na wobɛsɛ obi sɛ o oh, accident bi wobɛsɛ ara sɛ omi oh, bɔ break ara na yes nti wohwɛ car bi a ɛbɛfi aburokyiri a yɛ disqualify no ɛyɛ suspension ɛyɛ aseɛ no Ɛno nti yɛn sei no yɛyɛ alignment no wie koraa yɛyɛ printe results no ɛma wo. Wotumi nya angles no nyinaa. Ɛsɛ wei de wei ano ɛkɔ DVLA a wɔn printe ma wo. Yes. Nti wokɔ bashop nyinaa yɛyɛ alignment ma wa yɛ printe na wohu sɛ wanya wɔ accuracy correct. Wokɔ DVLA a wɔbɛtumi approve ama wo sɛ yɛ adwuma no ayɛ yie anaa yɛnyɛ yie. Okay. Yes. Okay. Okay.
Oh, okay. Yes. Okay. To be who say braking system no, tie system no, bibia. Bibia, is, bibia yes, na why?
numbers.
Nti ko use manual e de hwe mu a obeye da anya number. Obi use ahoma e de alignment ama wa obeye da anya number. But we use computer alignment you get all the numbers a obey just. Ni nyina ye numbers. But we use ahoma ontimi ye we. But okay. all the same, you started with ahoma no so. Sana, yeah, but the way advanced one.

Ɛyɛ sɛ wo ma no tie no information, the size of the tie, the width of the tie. Ɛyɛ sɛ wo ma tie no, wei no ayɛ sɛ laboratory. Wayɛ sɛ doctor, wo patient nie. Saa na ɛteɛ. Nti nti sisi a no, tie no mu no, wo yɛ tie patient.
Tie no yɛ patient. Yes. Ɛna wo yɛ doctor.
doctor no, laboratory ni ni or the hospital. Ɛni ni, this is the hospital, but this is the lab, lab machine. Saa na ɛyɛ edwuma. Ɛti efo, ahwɛfo, I like, I like this segment. Ɔse, edu saa mmiri a. Tae no yɛ patient na ɔno ɔyɛ doctor nti obenya aboterɛ na wahwɛ deɛ ɛha tae no na wayɛ na ɔde ama wo. Mpakyɛ ɔyɛ intelligent.
Good. Now sɛ eh, waba for balance na kyerɛ sɛ ɔyare, ɛyɛ sɛ ɛsa ne yareɛ. Okay. Wokɔ hospital a yɛbisa wo ho information. Wahu? Nti tae no ansa na machine no bɛ recognize tae no ayɛ ne ho adwuma no, ɛyɛ sɛ wo feed tae wei information nyinaa. Now the distance between the machine no koraa no ehia. Okay. Wobɛma the distance between the machine to tell the machine ni sɛ between the machine ni tire no ɛnwa. Sɛ wode hyɛ car no ho nso a between the tire no ɛne body no nso no ɛnwa. Ɛsɛ woma no that information. Mm. Ohun sɛ numbers wɔ hɔ. Ɛbɛma wo measure no.
Now ohun sɛ wɔ width of the tire. Ebi ɔkɔtɔ tire si one nine five sixty five fifteen. One nine five ni nie. Wahu? But so far as ɛyɛ wheel no a wobɛ between wɔn mfinfin no wobɛ measure ha to know the width to tell the machine sɛ ne width no wode ama no now then you go to the size of the rim of the rim ansa na wayɛ dɛ wo feed information yi nyinaa ansa na wayɛ dɛ wo spin to wo spin a ɛyɛ afei ɛbɛ calculate weight no baabi a ɛyɛ du no ɛbɛ calculate sɛ ɛyɛ calculate census wɔ mu so nti yɛ calculate wie a na ɛgyina nti ɛgyina a ɛno ara bɛkyerɛ o baabi a wode weight bɛbɔ wɔn sɛ wei ɛkan abɛsi zero zero kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wode weight no ɛbɔ ha now we zero kyerɛ baabi a wode bɛbɔ but ɛsi fa weight wei fifty ɛyɛ dɛ ɛbɔ ha. Well, w'acakuleti ne nyinaa ma. W'ase fa fifty fa bɔ ha. Nti wode fifty ne bɔ na wosan spini a, wahu, sɛ abɔ hɔ correct a, na ama wode ayɛ zero. Oh, okay. Na kyerɛ sɛ it has been what? Accurately balanced. Nti sɛ yɛannya yɛn balance ne yie, Yes. accurately like you said no a, ɛdɛn na ɛbɛba? Yes, wobɛhu sɛ wokɔ a ɔsi ano wo so. na car no wokɔ na nsi steer no a. woso wonnya comfortable driving na steer no woso now ɛnyɛ ne wosoɔ no a wowɔ nya comfortable driving no a ɛrewoso no ɛreshake nneɛma wɔ car no aseɛ your ball joints are getting weaker your tie rod ends are getting weaker your shaft are getting weaker na kyerɛ sɛ wosɛɛ car no a. Nti mese ɛyɛ nokorɛ paa sɛ tie no yɛ fifty percent of the. car no. I'm telling you, fifty percent. Fifty percent.
Tie no nkwa. Nti wo nkwa bɔ sɛ wo di car bi ɛtena car na ɛwɔ so no kese ya. Yes, yes. Ɛna advice baako the reason why ɛyɛ balancing no. Sɛ tie no shake a, sɛ asɛe koraa wode hyɛ ha a wobɛyɛ deɛ wobɛhu because there is no tie that will blow out without warning. Ebi nni hɔ. Ansa na tie biara bɛpae wɔ wiase no ɛma warning. Hundred percent we ignore ebi wɔ hɔ bɛn sɛ tae na ɛsa ɛka kyerɛ wo sɛ wɔn sɛ propeller helicopter sɛ ɛkɔ slow a wo sɛ ɛsa but sɛ speed no dɔɔso a i stabilize saa na tae teɛ akyia na wokɔ slow a na ɛma wɔ wɔn speed no dɔɔso a na a stabilize to save you but ama wɔ wɔn no dada but you still save you. Wahu? Now, wobɛhu sɛ tae bɛma wo wɔn, na ɛwɔ sɛ saa ade no apu. It's a warning. Sɛ meyɛ apae. We see and ignore. Ne yɛde adeɛ abobɔbobɔ nkyɛn. Ɛbɛma wo wɔn ni. Ɛno nti na sɛ tae pae a, you have to trace and know the reason why. Tae, car deɛ ebɛtumi anya accident. Investigation no koraa deɛ, no too much. But tae pae a, that is why the investigation goes deep.
Yɛba bio a. Ɛbɛ yɛbɛsan aba yɛba bio a yɛbɛma wakyerɛ yɛn investigation wobɔɔ so nti yɛba bio a because deɛ wokan deɛ ne sɛ sɛ sɛ tae pae a ɛwɔ nneɛma bebree a ɔsɛ yɛhwehwɛ sɛ wo kaa koraa de bɛhyɛ tae na ade bɛhyɛ wo kaa ase a ɛwɔ nneɛma bebree a ɛsɛ wokɔ woyɛ ansa na ade tae no ahyɛ aseɛ nti yɛba bio a yɛbɛmo yɛbɛkɔ daa investigation sa.

Adɛn wonni hwee anaa? Yɛamba Nkran sɛ yɛrebɛhwɛ po. O, car no asɛe. Boss, ma yɛmfa nkɔ fie. Driver, yɛ ntɛm na yɛnkɔ.
Wai, na yɛrepɛ time na yɛde yɛ adwuma o. Car, mɛtua wo ka.
Wonwiee ɛ? Boss, car no menwiei o. Ɛna ɔde rekɔ. Yɛbɛtumi asi asi kwan so o. Frɛ wo kɔ, car no ayɛ wo dea.
Ɔman Ghana a yɛte mu yi, ɛda biara akwanhyia si. Akwanhyia ahodoɔ a ɛsi wɔ yɛn akwan so abere ne abere nyinaa no, yɛde hyɛ yɛn adriverfoɔ. yɛn akwan ne nnwuma ahodoɔ a yɛgye di anaasɛ yɛnnye ndi. Hyia me, Kofi Asamoah, ne me nimdefoɔ wɔ Kofi Teasesan dwumadie yi so na yɛnnwendwene na yɛnsua nnwuma ahodoɔ a yɛn fitafoɔ di ma yɛn wɔ yɛn cars ahodoɔ ho. Wofita so sɛ, Mɛyɛ no kama. Nti yɛn hwɛ machine wei nso. Ehu sɛ machine nso wɔ ha. Yes. Wei nso so paa.
Yes.
Yes. Ɛɛ eh. eh, wei yɛ tie changing machine. Tie changing machine. Yes. Ɛɛ eh, tete no wobɛhu sɛ nyɛ tete nkura ɛnɛ kura wɔ hɔ. Wɔn sɛ de hammer. ɛne chisel ɛɛboro tae gbro gbro gbro gbro gbro yes ɛboa yɛ but ne mmerɛ atwam biribi te sɛ rim wei wontumi nfa hammer sɛ woyɛ deɛn woboro hammer no ɛɛ ɛɛ ɛɛ tae no nti the best thing sɛ wobɛ use machine not to scratch the rim or to damage the tae ɛno nti na yɛ use. machine wei yes that's the essence of this machine hammer and chisel na yɛ use no this is its replacement wei na replace hammer and chisel ebi wɔ kɔ abom sɛ akrake na that is it yes nti sɛ wei no ebeti ɛ nsusuasoɔ bɛyɛ na ɛbɛba sɛ rim no ho pae anaasɛ bibi sɛ ɛɛ sɛ rim bɛ pae a na kyerɛ sɛ abɔ pothole no it will be an accident sɛ rim no yɛayɛ ne in such a way sɛ it it need resist pressure. Wahu? Nti sɛ rain bɛ pae a, na kyerɛ sɛ impact na wode bɔɔ pot hole no anaasɛ wode pem biribi no, na ɛso. Rain ɛnhyɛ da mpae saa, ɛyɛ den. Yɛsi rain pae, rain pae, ɛnyɛ easy. Ɛsɛ sɛ
ayɛ biribi pɛn, but wanhwɛ. Yes, yes, anaa wanhu. Ɛna ɛde ɛno ba. Ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ easy sɛ rain bɛ pae. Nti wei deɛ ɛbɛhyɛ hammer ɛne chisel. na mehu machine bi sɛ ɛno nso wɔ ha. ɔhu sɛ engineering no yɛwɔ big horsepower ɛne small horsepower nti wei is more of manual wei yɛ automatic. oh okay yes wei is more of manual machine wei yɛ automatic yes saa na ɛteɛ yes. na anim hɔ so. mehu sɛ mmeranteɛ bi gyinagyina gyinagyina ɛɛ wei no so. ɛɛ ɛyɛ mi sɛ wei ɛna yɛde yɛ wheel alignment. wheel alignment yes ɛkaa ne bɛ gyina so na ɛma so yes kaa ne ba bɛ gyina ha na ɛde sensors abɛyɛ deɛ abɛ fix wɔ kaa no ho mm-hmm. ne ama kaa no so ɛyɛ cordless nti ɛbɛ communicating with the machine without any cable ɛyɛ bluetooth nti ɛbɛ communicate so wasa woyɛ adwuma wɔ ha no na

Ɛsɛ wo adwuma no ɛ eh, ɛ. Eh, eh, na kaa no nso ɛ impact bɛn na ebetumi nya yes, kaa. Yes yes ɛba no saa na kaa nso deɛ ɛnyɛ sɛ yɛ risky biribi a wɔ kaa ho sɛ yɛ manage. Ɛnyɛ yie nti nti sɛ yɛn yɛ sei no we train our boys service with integrity. Hmm. Woyɛ adwuma no a hmm. mɛmma obi ngyina hɔ ansa na wayɛ ne yie hmm. because ɛyɛ obi nkwa ɛna wayɛ dɛ wɔde abɛhyɛ wo nsa. Ɔho nti sɛ wo yɛ edwuma no a you shouldn't let somebody control uh, obi supervise wo ansa so yɛn deɛ that integrity ni deɛ ɛwɔ hɔ ɔho nti we don't I don't know why sɛ wobɛyɛ car mpo a ɛnyɛ yi a wobɛma nipa no de akɔ you better advise the person sɛ eburu wo knowledge so a maybe somebody else can do better. na sɛ wɔn de car ba mepɛ ne ntɛm masa mo nyɛ ne ntɛm ma me mo kyɛ ɛdɛ nsise na. like you said advice bɛn na mo de ma saa nkɔfoɔ no because ɛpɛ bebree na ebi mu wɔ hɔ a ɔde kɔɔ yɛ a ɔsɛ mepɛ ne ntɛm meyɛ ne ntɛm akɔ ɛno no ɛha mo adwuma no ana. ɛɛ mi sɛ wonyɛ ready sɛ wode kaa bɛkɔ service na wopɛ ntɛm a i think you don't go anaasɛ wokɔ agya obi wɔ hɔ koraa ɔbɛtu kwan koraa ansa na waba sɛ yɛ me kaa ma me ɔpɛ ntɛm nso akɔ. ɛha no nya aboterɛ na san ka hɔ no bio. san ka hɔ ne yɛ yes yes ɛyɛ ase fɛ mm. obi bɛtu kwan ɛnɛ anɔpa a na waba ɔsɛ mepɛ ntɛm yɛ me bibia ma me na menkɔ ebi a memeyɛ no koraa no mɛtumi ahu fort ɛno koraa yɛ sɛ mahu fort na aka sɛ meyɛ ebi a na oversight ma ntaete bibi mpo sɛ ɛyɛ town running a wobɛhu na ma correct ba sɛ wotu kwan so ɛ it makes it more dangerous so we we don't even advise sɛ wobɛtu kwan a na waba sɛ ɛyɛ deɛ yɛyɛ wɔ adwuma ma Three days to your journey, two days to your journey, wobɛtumi abɛ check saa nneɛma no nyinaa. Obi wɔ hɔ nso ɔntu kwan but waba ɔpɛ ntɛntɛm ɔpɛ ntɛntɛm. Obiara ne ne shop sɛnea ɔyɛ but yɛn yɛba wopɛ ntɛm a yɛbɛhwɛ wo ntɛm no ne adwuma no a wode baeɛ no. Deliberately delaying you to give you a good job no deɛ yɛbɛyɛ but yɛnka nkyerɛ wo ɛno mo yɛ he that is it.
na mahu sɛ kaa bi si machine ni so wɔ yes ɛmi sɛ ɔbɛ change ties wei change ties ɛyɛ eh, wheel balance change brand new ties ɛyɛ wheel balance ɛna ɔsɛ ɔchange new tie new rim no ɛsɛ yɛde hyɛ machine no mu na ɛyɛ balance aha te sɛ nea meka kyerɛ wo wan balance ɛbɛ wo so nti wei na ɔde check balance yes ɔde bɛ two ties ɔde two ties yes na ɔde ahyɛ Hyɛ ɛ computer machine no na yɛbɛpɛ sɛ wobɛgyina nkyerɛkyerɛ yɛ a wɔde ama yɛn so na wode bɛtu ahwɛfoɔ wode bɛtu car driverfoɔ titiriw car owners ɛfo ɛfa yɛn because woka no wama yɛhu sɛ sɛ woanyɛ ne yie a accident bɛba ɛbɛtumi awe wo fuel fuel na government ya otua kakra ma yɛn sɛ deɛ wokan obi deɛ ɛtwe fuel bebree ne bia ɔsɛ ɔbɔ ka ne bia ɔsɛ ɔbɔ ka nti wobɛgyina akyerɛkyerɛ yɛ adeɛ na adeɛ ahwɛfoɔ abere bia no mema wɔn hwɛ kamera ɛna deɛ wo deɛ deɛ hwɛ kamera wɔn ne wei mu ne tu yɛn fo.
Me deɛ meda ase. Ɛyɛ me sɛ kaa ankasa ɛne accident. Kaa ɛsɛ mo yɛn. But ne service ne nkyerɛ sɛ yɛma ɛno ara nso ɛdeɛ ɛndi ɛdɛm. Daabi. Especially when it comes to tae. Da biara yɛka sɛ, Tae ne boɔ nyɛ den te sɛ kaa no. Kaa no boɔ yɛ den sɛn tae? Ɛna tae mpo ne pɔmpe no koraa no, ne boɔ nyɛ den. Adɛn nti na ɛbɛma ebia tae ɛbɛma yɛtumi akɔ so accident, adi nipa dɛm, just because of a little time, anaasɛ a little ɛɛ eh, ɛɛ eh, eh, ɛka kakra a yɛde bɛbɔ ɛde ahwɛ yɛ tae ho. ɛbɛbɔ yɛn tae ho ban na yɛmfa mprɛ nnipa. Ɛyɛ me sɛ ɛyɛ sɛ yɛatumi hwɛ ɛno. Ɛna nɔmba two, ɛnyɛ nnipa a ɛbɛpira wo nko ara. Woanhwɛ so yie nso a, wo ankasa no, ɛbɔ wo ka. Wotɔ adeɛ no sɛ ɛmmoa wo na w'adwuma ntumi nkɔ so. Afei woakɔtɔ nso a, wonhwɛ no yie, ɛrebɔ wo ka. Sɛ ɛbɛbɔ wo wo ka nso na wowɔ wo sika deɛ, no problem. Ebia ɔman no nyinaa nso no, na akɔka ɔman no. Woapira obi ne kaa no a, ɔman no ara na ɛbɛbrɛ. Wo ankasa wobɛbrɛ. Enti adɛn nti na ɛbɛma ebia car service ne mmere kakra a yɛbɛnya ama yɛn cars no, yɛrennya a yɛde bɛdi nnipa dɛm ne yɛn ankasa ne ɔman no dɛm? Ɛyɛ me sɛ afotu kakra a mede bɛma atiefoɔ nso no no sɛ at least yɛnya mmere kakra ne sika kakra a yɛbɛ spɛne mfa nhwɛ yɛn cars no, mɛmma no nha yɛn because nnipa nkwa wɔ hia. Meda mo ase. Ahwɛfoɔ, yɛda ase. Wei, yɛate bebree. Ɛnyɛ Ufitasesɛn dwumadie a saa asɛm yi yɛkɔte no wɔ ɛ nso yɛafa ato yɛn ho so. Ufitasesɛn dwumadie bɛma woahu nnoɔma a ɛwɔ sɛ woyɛ fa wo kaa ho nyina ara, na ɛnnɛ sɛdeɛ yɛkaeɛ no yɛbɛsua fa kaa tae ho. Wei ama yɛahu sɛ kaa tae no a ɛhyɛ yɛn kaa no ase no, ɛno nko ara kura 50 percent of our car ne movement. Car no si hɔ koraa no tire no da so yɛ adwuma nti abusua mɛsrɛ wo wo fitasesɛn dwumadie abere ne abere nyinaa no kɔ so a na hwɛ masa bashu yɛbɛkɔ yi mepɛ sɛ wode w'akyi ato dwa na in fact wahyira yɛn wakyerɛ yɛn nneɛma bebree wama yɛhu sɛ Sɛ yɛanyɛ yɛn car tyre yie a, accident ba, road accident bebrebe a ɛsi nyaa yɛn car tyres no nso yɛadwene nkɔɔ so. Yɛn fuel a yɛn sika ntumi nso nyinaa bebree nyinaa yɛ yɛn car tyre. Ba yɛadwene nkɔɔ so, ɛnnɛ woatwe yɛadwene asi so. Mɛpɛ sɛ akyerɛkyerɛ yi a wode ama yɛn yi ɛnka ha nko ara. Obi nso bɛtumi afrɛ wo anaa obi nso bɛtumi abɛhwehwɛ wo na wama no saa nkyerɛkyerɛ yi a wode ama yɛn yi. Nti wode w'akyi bɛto dwa baabi a wowɔ. Edwuma a woyɛ, biribi biara no, yɛma w'akonya bi. Fa to dwa ma yɛn. Yoo, meda mo ase. Ɛyɛ me sɛ Bashork deɛ yɛ we are into tie safety. Yɛ we are into tie safety. Yɛpɛ sɛ ties ɛyɛ safe. Nti ɛɛ yɛwɔ barima service. Because of tie safety nti yɛbie branches sɛnea ɛbɛyɛ a yɛ customers wɔn mmerɛ. Wobɛkɔ ha na ebia na gye sɛ wo drive ba ha daabi. Nti yɛwɔ barima service. Kente korɔ no wɔ Kumase. Yɛwɔ barima service wɔ Accra Maalam junction. Yɛn head office wɔ Sakama opposite A one bread. Yɛsan nso ne Total yɛ adwuma. Ɛwɔ Dakoma junction Total. Tema nso yɛwɔ community one, community two Total. Yɛwɔ Zongo junction Total. Yɛwɔ Kasoa nso. Yɛrebɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛnya branches no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn customers wɔn mmerɛ nkɔ far away for. something they wouldn't like nti sɛ wohwɛ Bashork a eh, it's a safe place that you can make your ties safe yes ɛna moreover no nso no one thing about Bashork no sɛ yɛmpɛ sɛ yɛ customers bɛbrɛ too much no yɛwɔ mobile tie service mobile van baabi a ɔwɔ wo office wo fie balancing machine alignment tie room everything wɔ van no mu Wofrɛ yɛn baabi a wɔ biara no, yɛbɛtumi abɛyɛ wo adwuma no ama wo te sɛ yɛwɔ yɛ workshop a wobɛtɔ a wommrɛ.
Ɛwɔ ofi dasesɛn adwumadie sɛ mekae, sɛ nyɛ ofi dasesɛn a saa nhyehyɛeɛ wei wokɔnya no wɛn? Bashork na de ne deɛ aba no. Masa Bashork waben Otai mu nsɛm nti ɔse wɔ ofi baabi biara wɔ biara no ofi dasesɛn nti ɔse wodeɛ frɛ no ɔbɛba. na wɔaba abɛhwɛ ama wo. Wo fitasesɛn dwumadie yɛ dwumadie bi a ɛboa ma yɛkaa kɔbadie dwumadie mu no yɛnya biribiara bɔkɔɔ. Road accident ahodoɔ a ɛsi no wo fitasesɛn dwumadie aba sɛ ɛbɛsi ano. Pastor Basho, yɛda ase. Nyankopɔn ɔnhyira wo sɛ wanya wanya aboterɛ anaa wanya berɛ na wɔde yɛ din na wɔma ahwɛfoɔ nso ayɛ nhyira. Yɛda ase. Nyankopɔn nhyira wo.

Enti obiara mmɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwehwɛ bi na atumi aboa. Asuadeɛ bebree wɔ mu a ɛbɛyɛ mfasodeɛ ama yɛn. Mfitiase sɛɛ deɛ, ɛyɛ yɛn kasa na yɛka. Enti wobɛmu ate aseɛ ahu sɛ wei ne wei ne wei na woyɛ a ɛmma asidɛnte nyɛ yɛn nsie. Wowɔ hɔ a, mɛsrɛ wo sɛ hwɛ saa dwumadie yi. Ɛgye adwenkyerɛ firi wɔn a wɔwɔ ka ho nimdeɛ nyinaa na aboa yɛn. Taa, miakata miagbɔ gyidi mianɔ ofitase sɛn kɔn mɔdɛ kuku na mi.